Hello my beautiful people, welcome to Naija Daughter. Oh, another short video here why be say I wan change oh. To film this video, I just tire. My people, make una collect, make una take me for who I am, okay? I bring our sister Dana Ikweme. I go her house now. Yesterday, I not just a record. I go her house to go collect a video when she do live stream yesterday. The video is not there to find. Well, Dana Ikweme, yesterday she come out to address people when they attack her. Diana Ikweme come out yesterday o, she dey address pipo wey dey attack her, pipo wey dey go her Instagram, pipo wey dey go her email, pipo wey dey dey dm her, dey tell dem make una collect sense o, make una respect una self o, I no see di video, una know sey I dey like to play dia video den before I go deliberate on it, you know. she talk talk talk for inside her video when she for dey address people somebody inside there dey even dey attack me i even screenshot like two inside na the screenshot na i come get when i say like me i do when when i drop message i ask that and then i say why you no dey read my comment you understand because the same thing she say people dey attack her say she dey come out dey address the world, dey talk about wetin dey happen for the world. Now na people come dey attack her. Why people go dey attack her? Then na I write am say, just know say now when you don dey react, you be react, you react in different things. You can react to the world, you can react to people's um content, you can react to family, you can react to Mohbad, you can react to anything. All we call dem reaction. You you dey react. Then no just expect, people must come for you. Remember when people dey react about you people always ins attack this people I drop the comment Dinah no gree read am na I tell am say Dinah Ekuemi your sister dey there yes I be your senior sister you know na you say you wan just complete twenty eight dem never even reach thirty talk of eh I respect you I respect you as a sister okay I say read my comment na one person just pick me for there o na the person just dey drag me dey go o Because as our sister come dey complain say people dey always dey banch on her, people dey attack her, na im me come drop my own opinion for her say, Diana, people must come for you o because now you don dey react to the words. Some people go see am say wetin you dey um talk na lie, while some go see am say you dey give dem information. Then this lady just hold my mouth, Start to dey attack me Naija daughter comot for here with your dirty phone Na I say ah collect sense this lady Wetin be her name sef Na I say abeg collect sense this lady oo Do you know me in anywhere He say no be we dey react to Diana Ekwueme eh video We dey react to Diana Ekwueme I say wetin your madam dey do for here now The Diana Ekwueme wetin she dey do for here She dey clap hand for you abi she dey react to people video to to wetin dey happen for the world now you understand some people i no really understand oh i no yeah she say naija daughter you have been insulting her and her husband with your with with your set of group of people i am happy people are watching He say we we dey always dey react to Diana Ekwueme video. React to Diana Ekwueme video, e mean say we dey insult Diana? MGE. React to Diana Ekwueme video, e now symbolize say we dey insult Diana? You dey watch video sef? Try and watch video, you this girl, you this lady, You this man MGE try and be watching video before you drop your opinion. I no dey insult anybody. I drop my opinion. Dropping your opinion, e mean say we dey insult? We no dey insult. You drop your opinion, then I drop my opinion. Inside the Dinah Ekweme live stream yesterday, somebody attack Dinah Ekweme. Dinah Ekweme no insult the person. She address the person. You are there under your nose. Enna Ekwueme no insult di person but if na me talk am for my for my house now when I say Daina dey regret going Saudi Arabia, Daina she dey address di person. Daina Ekwueme come out e talk a lot for di video but di little one when I cram for my head na I wan talk about. Daina Ekwueme come outside she dey talk say some people dey insult her. Some pipo dey go her um Instagram, message her, tell her say make she shut up, say she dey lie, say wetin she dey tok about, dey react about, say those kain tin no dey happun, say she dey lie. Diana Ekweme come dey address dat mata. My beautiful sister Diana Ekweme, let me just tell you di truth, as far you don dey react to video, just know say some pipo go come for you, pipo will come for you, am sorry, I dey try to ah support somebody I dey try to support somebody try to share the person out then let me drop it and deliberate on my video you know I wan just do this video to send message to my sister Dinah Ekweme Dinah Ekweme sis just know say some people some people your opinion will never be okay with some people some people must come for you the same thing we dey receive, we the reactor, now now you don be reactor and you still mention sey um normal na murder um that is you don be murder na im make you do murder um video, murder vlog initially you be person wey dey react to anything wey dey trend online, politician when you go Benin um Benin you know a lot of subscribers wey you gather for there, how people take paint Benin bad you know you dey react

Ok people go come for you as how we go talk about you people go come for us the same thing to you now say people go come for you as you dey say and the world wan start to dey go gaga remember say some people go come for you say the world no dey go any gaga the world still dey okay eh economy na the whole world um di tins wey di pipu dey face na di whole world. Food um anytin na di whole world. Make pipu start to dey buy food down, by summer now, pipu go na di whole world. Anybody wey wan come come for Middle East now, make anybody no come there. um For next year, make dem dey house. Know say some people go come for you say why you leave Nigeria somebody still write am for your comment section now you don dey react you say you no fit dey show children every time sometime you come say children children come say oh my mother always with camera as Diana Ekwemi talk oh she say she don dey change niche no be every time you go dey film children sometimes those children go dey tire for our filming sometimes those children they go dey Dem go say mummy I no wan show on your video that is true but if your children dey enjoy wetin dem dey watch dem no go tell you say dem no dey dem no go film you dey see some family wey dem dey do mukbang children dey even dey happy like my children na dem even introduce mukbang to my channel Esther family TV yesterday na children day for Nigeria I no know till when my brother dem wish their children happy children's day You know, dem say mummy ah, yesterday na Saturday, mummy you promise us say Mubank, mummy let eat, let do food challenge, you know. Then I film dem. If your children dey enjoy wetin dem dey do, wetin dem dey watch, or wetin you dey do dem dey enjoy am, I no believe say that one na excuse, my beautiful sister. Maybe the vibe wey you get as me first still take talk, the vibe wey you get when you dey Nigeria to film, you no get the vibe now. The vibe wey you get na na just to film only you one, you know or you know film only you wan drop your opinion then enter your house you get that vibe no be say because of motherhood vlog now you no dey get am because you no get a lot where where you dey go you dey double dey crack your head how to you know do vlog e still dey happen to me me na person wey no dey come outside una notice am say many of my vlog na inside house i dey try to you know and i, I still dey select things wey i go still show for inside my house Yes, I no just dey show my full house. I select, I even show kitchen more for this my house to do vlog. You understand? You, she mention a lot. Now, now, she na person when they do, when they do react, may we go her channel. Now, because she come marry, as she come marry, den mother, motherhood enter dat is pregnancy, breastfeeding, she know a lot of pipu wen dem born di same time wen dem dey wen if she dey celebrate her children birthday di same pipu still dey celebrate dia children birthday she know a lot of pipu wey dem born di same time but now she wan try to change she wan fall back to her former niche wey she dey do before if you be di person wey you no watch dat dinner ekwoemi she talk a lot o but I just dey try to pick some part wen she talk me I dey like to play her voice um record she say wetin she take start um china um wetin she take start up her china na wetin she go dey do now I no believe say vlog go come you know dey wrapper all the time na all those cracking cracking cracking or at the end of the video she still say oh dynamite I'm sorry I know I know say hey who dey greet she talk say oh me I no go post first of all she say we gain five thousand followers for YouTube

Our sister she say she no dey deprex she dey very ok only that part alone am so so happy to hear that part yesterday somebody greet me for premier let me ansa um me no be like say I dey mezebu you know na wetin she talk o she say by next month June or July she go come back to uh to um social media Yes, she go come back to social media, she go start to dey do her normal video by by next month, okay? My main purpose of doing this video, our sister Dinah Ikweme, she say people dey come for her just because she dey re wetin the world economy dey fall into, she dey react about it, then some people dey see am like say she dey lie. Yes you know I, me do this video to tell her say make she prepare if she wan continue to dey do all those things make she prepare and she still make fit tell you what to do na your channel and na your home you have the right to do anything you want to do okay that person when they attack me yesterday i see say you you wan try to you know you wan try to uh, read wetin she talk because say naija daughter Eh, you come read my name, I say eh, you come read my name, but I write, you no read. When you come see say na gbasgbos we dey give each other with my broken wri- writing and my, you know, my normal writing, then you no come ever read our comment again. I believe the girl go collect sense, or if na man, she go collect sense, she go know say eh, Dem don dey fight for Dinah, Dinah dey do her thing say make anybody no dey fight for her. If you carry Dinah matter put for head, na you carry your matter, na you know wetin you see. My people, our sister Dinah Ekueme do live stream yesterday, I try to go her house if I go see am, I no see the live stream, I just use my mouth to talk, I send her love, I send her encourage as she say she no dey depressed, I'm so happy say a lot of people dey say depressed, depressed, she no dey depressed, she just try to you know reshape her her doing and um wetin she don achieve at di age of twenty eight years, two months time na she go complete twenty eight years wetin don and she is grateful but she just need to take break she don do video um um she don be on YouTube since six years she never take break she just take this break no be say she dey depressed she is doing well congratulations to her we are happy. People wen dey attack you just take those people like normal thing you know people must come for you na this one i get to talk o our sister you wen you dey attack me for dying and live stream yet you dey collect sense o i tell you say i say collect sense i know say you watch this my video i say collect sense collect sense collect sense collect sense una dey watch are you um i say collect sense you say na we the group who group i no dey get any group o i just dey react then watch my fellow reactor we no get group i no get a group i no dey any group

I no get anything, I no dey insult Diana, why I go insult Diana husband, Diana husband don barber Diana head oo, Diana husband don cut, na im be, na title, na thumbnail, okay don use thumbnail to judge, try and watch video, if Diana release that video again maybe I will go watch am again so that or maybe I no go talk about am again, me I go my yabo hands dey clean.